Ӕвӕдза, цӕй диссаг у Хуыцауӕй лӕвӕрд курдиаты фарн! Адӕймаг уыцы ӕвидигӕ суадонӕй куы фӕхъӕстӕ вӕййы, уӕд йӕ цард цӕрӕнбонты, ӕвӕллайгӕ, йӕ зӕрдӕ рӕбынтӕй фӕхӕссы алӕмӕты лӕвӕрттӕ йӕ адӕмӕн. Уымӕн ӕмӕ курдиатджын адӕймагӕн, Хуыцауӕй дзырд у, йе сфӕлдыстадӕй дӕттын иннӕтӕн дӕр ӕхсызгондзинад, рӕсугъд ӕнкъарӕнтӕ, гуырын кӕнын сӕ зӕрдӕты аив ӕмӕ арф хъуыдытӕ. Ирон адӕмӕн иттӕг хъӕздыг ӕмӕ бирӕвӕрсыг у сӕ аивад, Бирӕ нӕм ис нывгӕнджытӕ, скульптортӕ, зарӕггӕнджытӕ, кафджытӕ. Зындгонд аивады дӕсныты ӕмрӕнхъ зӕрдӕбын фӕллой кӕнынц хӕдахуыртӕ дӕр. Сӕ иуимӕ курдиатджын хӕдахуыр нывгӕнӕг ӕмӕ скульптор Темыраты Викторимӕ нӕ абоны фембӕлд.
Тетрад-иу куы райстон ӕмӕ йын йӕ сыгъдӕг фарсмӕ куы ркастӕн, гъеуӕд-иу дзы цӕстыл уайын байдтой бӕхы къамтӕ, алыхуызонӕдтӕ. Гемӕ дзы иу рарисӕвӕд кодтон, куыд фӕсӕнц, исты къамдзы ацарӕзтон. Ӕмӕ та мын ахуыргӕнджытӕ дӕр-иу фӕхыл кодтон. Ай арифметикӕйы тетърад куы ӕрцыд, цӕмӕ кӕныс ӕй? Мӕ мын хӕдзары дӕр-иу сардыдтой, ӕмӕ мӕ фыд та карз лӕг уыди. Гемӕ загъта, Кърандас дӕр йӕ дзыппы куыд нӕ уа, ӕлдар ӕм уӕ цӕстӕн дарут, зӕгъгӕ загъта. Иу хатт та мӕ пъатвалмӕйой тыххӕй бакодта, стыр пъатвал мын уыди. Ӕмӕ уырдӕм бакодта мӕ. Мӕ цӕстӕ куы сахуыр сты талынджы, уӕд фӕрстӕ урс цагъд уыдысты. Мӕ фӕрстыл заманайы къамтӕ, заманайӕдтӕ. Мӕ сау ӕвзалы мӕ къухты кӕцӕйдӕр бафтыди. мӕ дзӕнӕг кӕм панорамӕ сарӕзтон ион. цӕстытыл-иу ауад Вот афтӕ мӕнӕ Александр Невский чиныг уӕд рацыди, гыццыл монахӕн чиныг уыди мӕ къамтӕ ӕмӕ мӕ уыдон афтӕ бай кодтой бӕхтыл. Мӕ лӕппу та ӕвӕццӕгӕн лӕппу уӕддӕр. Ӕмӕ нӕ хъанхӕстытӕ чи уыдысты кинойы уыдон зӕм сарӕзтон. Мӕ уӕд мӕн чидӕр ӕрхызти. Мӕ, мӕ фыдӕн загъта, ӕвӕццӕгӕн, мӕ уый дӕр ӕрхызти мӕ дуар бакӕнын кодта, мӕ цӕстӕ куы сахуыр сты, мӕ куы ркасти фӕстӕмӕ. Ауадзут, я ничего бавод. Фӕлӕ уӕддӕр ахуырмӕ та хъуыддаг нӕ рацыди, уымӕн ӕмӕ тынг уӕззау рӕстӕджытӕ уыдысты хӕсты фӕстӕ. Рувынмӕ цыдыстӕм, алы бон дӕр сывӕллӕттӕ ӕмӕ сылгоймӕгтӕ йеддӕмӕ чи куыстаид, уый нӕ уыди. Ӕмӕ трактормӕ бацыдтӕн тракторыл кусынмӕ, прицепчикӕй трактористӕй мӕ систа. Фӕлӕ прицепчикӕй бацыдтӕн. Ӕмӕ Фӕцалхдзӕни афтӕ, уыцы куыстыл. Фӕлӕ ӕцӕг куыста, йе кӕмфӕнды курдайын, уӕддӕр мӕ цӕстыл хъазыди ӕз хъуыддаг. Мӕ фыццаг цытӕ райдыдтай? Мӕнӕ суммӕ ӕви ныв кӕнынмӕ уӕддӕр? Фыццаг куыстытӕ. Кърандасӕй нывтӕ кодтон, уымӕн ӕмӕ кӕм уыди, масти краска цы у, уый зонгӕ дӕр нӕ кодтон. Мӕнӕ ныр фӕзындысты цыдӕр дзӕбӕх ӕдтӕ, фӕлӕ уӕд ницы уыди.

Скодтон стыр маслӕй стыр ныв ӕмӕ йӕ мӕнӕ ме мкъайын ӕфсымӕр загъта мӕн уын ӕй рад свадебный подарок зӕгъы дам ыл ныффыссӕг. Имӕ йын уыд цы загъта, имӕ йын ныффыстон, йӕ уый фыццаджыдӕр уыди мӕ фыццаг куыст, стырдӕр куыст.

Уый та мӕн ахӕм хӕдзар куы скодтон, ахӕм дӕр. Мӕхӕрдӕм, зӕгъын, куыд рӕсугъддӕр зоды сцындӕуа. Мӕ дӕргъӕй дӕр мӕ фарс нӕ уыди, семӕ, зӕгъын, херхӕй афтӕмӕй ныууадз, цӕуй, зӕгъын, ӕвгъау у. Мӕ дзы уыд сарӕзтон мӕнӕ афтӕ къордгай. Йӕ иумӕйаг хъуыды, куыд циндзинад куыд уа, нӕхимӕ сын ӕхсӕвы йеддӕ вӕййы. афтӕ куыд уа. Ӕмӕ мӕнӕ гъер кусӕрттаг куыд кӕнынц, дзидзаты хъуыддаг куыд кӕнынц, хистӕртӕ куыд бадынц, уыдон къордгай-къордгай сты, стӕй кафынц, стӕй ӕртӕ бӕхыл-иу дугъ уыди, ӕмӕ уа ӕртӕ дугъы чи рфыццаг и, уымӕн Рахастой бӕгӕныйы къус-иу, йӕ уарзон ын-иу радта-иу ын бӕгӕныйы къус. Естӕй нӕхи Къоста, нӕ уарзон Къоста, уӕдӕ ӕнӕ Къостайы куыд? Мӕ йеун та зӕгъын, уӕдӕ зӕгъын, Къостайы скӕнон, мӕ рӕхӕты зӕдӕм кӕсы. Уӕд зӕмод дӕр йӕ царды мидӕг ницы федта хорзӕй, фӕлӕ зӕгъын, мӕнӕ цы хъӕлдзӕгдзинӕдтӕ фена. Уӕртӕ йе фалдӕр та нӕ фыдӕлты ком, хӕхтӕ, фӕрӕскъӕттӕ, уӕртӕ ацызӕдӕгӕй фӕрӕскъӕттӕ сты. Мӕнӕ ацы фарсӕй та Абисалты мӕсыг хӕстӕг уыдысты кӕрӕдзимӕ. Мӕ дон фӕдӕн, естӕй фӕлӕу, уӕддӕр, зӕгъын, ныййарӕг ныййарӕг комау доны номыл та исты куыд нӕ хъӕуы. Науӕд тӕккӕ ныхыл та мыггаджы бӕлас, стӕй мӕ фыд, мӕ мад Еудоны мыггаджы бӕлас уый дӕхӕдӕг сӕ агуырдта ӕви уый? Мыггаджы бӕлас скодта мӕ хистӕр ӕфсымӕр Мурат фӕзылди Мирон Темыраты мӕнӕ дӕлӕ зонутӕй Еудон иумӕ йыл фӕкуыстой мӕ йӕ сарӕзтой. Азӕй ӕрмӕстдӕр фӕфылдӕр кодтон, фӕстӕдӕр кодтон ӕмӕ йӕ афтӕмӕй ныссагътон.
Стӕй дӕ дуары сӕрмӕ дӕр? Уый та йӕ хӕдзары хъуамӕ уа бӕркад, фарн. Ӕмӕ хъӕуы ӕвдисы, мӕ уӕртӕ сылгоймаг йӕ къухы цӕхх кӕрдзын дары, чъиритӕ. лӕг бӕгӕныйы цӕхцыл хӕцы, ма куы фӕцӕйцӕуай, уӕд хъуамӕ фӕндараст фӕуай, иннӕрдыгӕй та Уастырджи. Нӕхи Уастырджи уадзӕ ӕмӕ фӕндараст кӕна алчидӕр ацы дуарыл. Мидӕмӕ дӕр, ӕддӕмӕ дӕр. Йӕ уымӕ гӕсгӕ сӕ афтӕ сарӕзтон.
Ӕмӕ ма де ннӕ куыстыты тыххӕй дӕр радзур, кӕмыты дын сты. Еролӕ зӕгъӕм Дыгуры комы. Ӕрхызтӕн-иу еум кувын-иу нӕ байдайынц фӕндагмӕ, фӕндагсӕрвӕстӕджимӕ. Мӕйой мӕ зӕрдӕ рыфтыди, фӕлӕу ма ам куы ницы ис. Уыцы рӕстӕджытӕ нӕ уагътой. Мӕ зӕгъын, Херо алы хӕуцы дурыл иу дур стыр дур ӕмӕ йӕ иу фарс лӕгъзгомау у. Мӕ зӕн хеун, зӕгъӕн, куд скӕниккам, зӕгъӕн, Уастырджи ка. Ну уӕд иу аз афтӕ мӕ фӕнд, зӕгъӕн, скӕнӕм, зӕгӕ, ӕма Бузойтӕй Ваня, нӕ сыхаг, мӕ хеуй мемӕ райстон, мӕ фӕццитыстӕн. Мӕнӕн Темыраты Казбек ун цӕры фӕрӕскъӕддаг ӕма нӕ куддӕр базудта, цӕй туххӕй ӕрбазудста, ӕма афтӕ нин кусартӕ кодта. Срӕвдз нӕ кодта цынӕ хъуыдыйӕ уымӕй, фӕйнӕджы тӕттӕ цӕмӕй уӕлӕмӕ схизӕн уыдаид. Мӕ дыууӕ бонмӕ скодтам, Дыууӕ бонмӕ? дыууӕ бонмӕ йӕ скодтам, фыццаг бон дӕр фӕлӕ нӕ уагътой кусын. Куынӕ-иу федтой, уӕд ӕй бамбӕрстой, уже бӕрӕг уыди, цы уыди, уый. ӕма тайун дис кодтой, мӕнӕ диссаг, сымахӕн си мӕнӕ баназгӕнезӕгӕн бӕзӕн, хӕрдгӕ цалмӕ нӕма хаудыстӕм. Ӕма дыккаг бон еу дӕр ластам немӕ стыр плаш материал, мӕнӕ хид баууон кодтам. Ма афтӕмӕй бакустам, дууӕ бонмӕ фестӕм, фестӕй рацыдыстӕм ӕмӕ Уый кӕсаж уыди. уый уыди
Где-то кӕмдӕр мӕнӕ семьдесят девятый уыдаид восьмидесятый афтӕ. Мӕ уыцы рӕстӕджы та Темыратӕй Алексей куыста милицӕйы начальникӕй уыцы районы, Скъолайы. Мӕ мӕ ахӕм хабар ӕрцыди горӕтӕй уын. Ардӕм фӕхабар кодтой. Баймгорытӕй ныдздзырдтой, Гьеум-гьеум, дам, ахӕм къам скодтой, мадам йе рвадӕлтӕ-иу, мадам ӕй сисын кӕн. Мӕ мын ӕй зӕгъгӕ кодта, фӕлӕ ницы бадт. Ӕз дӕр зӕгъын нӕ, ӕз зӕгъын нӕ фӕцӕудзынӕн, нӕ сисдзынӕн. Мӕ уый дӕр афтӕ бакодта, мадам нӕ хъӕу. Уадзӕ, мадам, лӕууӕм. Мы баззади афтӕмӕй. Мӕсыг та уӕлӕ Темыратӕ скодтой Йе рфӕрӕскъӕттӕ чи у, йӕ доны фаллаг фарс уым кувӕндон уыди Темраты. Ӕмӕ дзы скодтой, йӕ сӕргълӕууӕг уыди Тамерлан Темраты, Ветсӕрӕн бон бирӕ, ӕмӕ дзы скодтой мӕсыг.

ӕмӕ хос кӕрдынц, сӕ иунӕг хо та сын хӕринаг ӕрбахаста. Мӕ рбацӕйхаста мӕ дӕлӕ бынмӕ уыдтой. Дзӕбӕх бон уыди, иу арв, арвыл иу мигъы цъупп нӕ уыди. Йестӕй кӕсынц ӕмӕ ыссӕуы хӕринаг схӕссы, мӕ мӕнӕ афтӕ арвӕй сау мигъы хуызон зилгӕ ӕрцыди, сау мигъ. Ӕмӕ йӕ афтӕ йӕхи руагъта ӕмӕ уалынмӕ йӕхи систа ӕмӕ чызг нал. уый та фӕстӕмӕ ацыди ӕмӕ афтӕмӕй кӕсгӕй баззадысты. Гьеуӕддӕр не ууӕндыд, стау куыд у, цы у, зӕгъгӕ, мӕй агуырдтой. Бирӕ фӕагуырдтой, мӕ дзы ницы рауади. Фестӕ-иу ахӕмы цуан ацыдысты. Темыратӕй дӕр чидӕртӕ уыдис, стӕй ӕнӕуый дӕр чидӕртӕ дӕр ма хъӕубӕстӕ иумӕ цуан ацыдысты, мӕ иу лӕгӕтмӕ бацыдысты, ӕрталынг сын ис ӕмӕ Ӕхсӕйы уат бакӕнӕм, зӕгӕмӕ иу лӕгӕтмӕ бацыдысты мӕ иу афоны афтӕ ӕрбацӕйцӕуӕн чи ой ныррухси. Мӕ кӕсынц ӕмӕ ирон дзаумӕтты рӕсугъд чызг ӕмӕ сӕм дзуры, ма фӕтӕрсут, Ӕз Темыраты чызг дӕн Гуырнехан. Мы Темыратӕй чи уыд, уыдон фӕгӕпп кодтой, мӕ уый ууыл рӕстӕг рацыди, уыдонӕй хорздӕр нал хъуыды кодтой. Фӕлӕ сӕм дзурын, ӕз дам дӕн лӕгты зӕды къухы, хорз лӕджы къухы дам, лӕгты зӕды къухы. Мӕнӕ сӕм къус радта. Мӕ дам мын алы аз дӕр уӕ куывды мидӕг, уӕ алы бакуывды мидӕг дӕр кӕнут авд хъӕбынтӕ, мӕнӕ ахӕм гыццыл хъӕбынтӕ. Мӕ дам сӕ иу ӕхсыры сӕвӕрут, ӕхсыры къусы. Ӕмӕ уӕ кувин азы, имӕ сӕ иумӕ сӕвӕрут. Йӕ сӕрӕ мӕ бӕрзӕйтӕ кӕм вӕййынц, ӕртӕ чи, йӕ уым сӕ иу сӕвӕрут, мӕ мӕ ном дӕр иу ссарут, зӕгъгӕ. Йӕ уый бафӕдзӕхста, стӕй сӕм къус радта. Мадам, цы къус фӕндзгъуызон куы скӕна иу, ӕмӕ даме былтӕй кӕлын куы байдайа, уӕд та мын исты цӕудзӕни. Нӕ мӕнӕ мӕ сабыр уӕд та хорз уыдзӕн хъуыддаг зӕгъын. Фер та, дам, сыстут, мадам ацӕут, уымӕ, дам, ай ӕнамонд ран у. Цӕугӕдӕр дӕм тынгдӕр уый тыххӕй ӕрбакодтон, мад ӕмӕ нӕ амонд дӕр ӕрбахаудысты. Мӕ фалдӕр лӕгӕттӕ уыди ӕндӕр рӕтты дӕр, мӕ дам, фалдӕр ацӕут, мӕн дӕр лӕгӕтмӕ бацӕут ӕхсӕвӕд кӕнынмӕ. Айда мӕн амонд рамузӕг. Стӕй ацыди. Мӕ уыдон дӕр сыстадысты, мӕн дӕр лӕгӕтмӕ бацыдысты. Мӕ бонырдӕм уыдаид афтӕ сӕх базмӕлыди. Мӕ дыккаг бон куы рацыдысты, уӕд кӕсын цыма уыцы лӕг гӕды быны фӕци. Дзавам. Афтӕ. Мӕ фыстӕй кувынц, не? Кувынц алы темыратӕ дӕр, хъазахтӕ дӕр, дзанкистӕ дӕр, саукуыйтӕ дӕр уыдон ӕрбадӕвтыл сты. Ӕфсымӕртӕ уыдысты уыдон ӕмӕ ӕрваддзинад рахастам. Мӕнӕн йе ркуывд куы вӕййы, Гуырмеханы куывд,

Мӕ уарынӕй дӕр нын тас нӕу, ӕндӕр дӕр нӕу, мӕйуырдӕм бацӕуӕм, фӕндырӕй фӕцӕгъдӕм, фӕбадӕм. Нырма афтӕ нӕма уыди мӕйуырдыгӕй нос сыгъдӕг раст.
Бӕгӕны фӕкувынц? Арахъ дӕр дзы вӕййы, бӕгӕны дӕр дзы вӕййы, алцы дӕр дзы вӕййы, фӕлӕ сӕ зонынц, о, стӕй не рӕмбырд вӕййынц ӕмӕ нӕ куырыхон хистӕртӕ ӕгъдауы тыххӕй дӕр фӕзӕгъынц, йӕ байдиан хӕуый вӕййы. Ӕмӕ хистӕр радзуры, цы цытӕ нӕ кӕнын хъӕуы, цы хъуыддӕгтӕ ныр цыди, чинӕгад куы фӕкӕн, уыдоны тыххӕй дӕр фӕзӕгъӕм. Тыххӕй дӕр ма. Иры хъӕу та
дзуардзы уыди раздӕр, фӕлӕ гыццыл гомау уыди, афтӕ дзуар. Мӕ дӕ кӕд фӕнд уыд, йӕ куыд уыди, уый дӕр уын радзурдзынӕн. Мӕнӕ Пипо чи у? уый уыди Иры хъӕуы хистӕртӕй сӕ хуыздӕр чи уыди зӕд ахӕм лӕг. Ӕмӕ ныллӕууыди цыдӕр низ Иры хъӕуыл. Мӕ мӕлын байдыдтой, цагъдысты. Мӕ уатӕй йӕ фыны федта. Мӕ йӕм зӕрол лӕг Ер Уастырджи хуызон йӕхи бавдыста ӕмӕ йын афтӕ зӕгъы, Райсом, урс гал, равзардзыстут. Мӕ йӕ уыцы урс гал дӕ разӕй акӕн. Мӕ йӕ Ирыхъӕуӕй уӕлӕмӕ сцӕйкӕ, мӕ кӕм ӕрбада, хизгӕ ам кӕрдӕг арф уыди, ай, ай, мӕ кӕм ӕрбада, гъеуым кувӕндон скӕн, мӕ йӕ гъеуым авгӕрд, ӕрмӕст дӕхӕдӕг иу бонӕй фылдӕр нал фӕцӕрдзынӕ. ӕмӕ адӕм фервӕзысты, зӕгъгӕ. Мӕ йӕ зыдта, Хере хъуыддаг дӕр, фӕлӕ ахӕм лӕг уыди, ӕмӕ Пипо дӕр уый тыххӕй сси. Ӕмӕ йӕ цард чи у, уый банывонд кодта. Мӕ урс гал разӕй акодта, сыхбӕстӕ лӕг, лӕгтӕн бамбарын кодта. Мӕ йӕ афтӕ разӕй акодта, ӕмӕ йӕ уым сбадти, вӕлӕ. Мӕ уотӕ уым равгӕрстой, кувд скодта, бакувтой. Мӕ уӕд йӕхи йӕ хӕдзармӕ ныццыди мӕ гъеуым, уӕд йӕхӕдӕг дӕр рӕсугъ и. Мӕ пипойы кувӕндон, зӕгъгӕ, йӕ уӕд схуыдтой, мӕ алы аз дӕр кувынц. Табу ин уӕд. Ӕмӕ уыди афтӕ гыццыл йӕ дыгонд. Фӕлӕ Иры хъӕу афтӕ бафӕндыди, Сомайты Тамерлан дзӕбӕх фӕсивӕд ис хистӕртӕ дӕр ӕмӕ зӕгъгӕ скӕнӕм дам дзы дзӕбӕх. Уый мӕнӕ нӕ уӕ замаст уыди. Узе уый раджоди. Ӕмӕ зеуӕд афтӕ скӕнӕм зӕгъгӕ, ӕмӕ мах та ӕз мӕнӕ Урысби Баймӕтаты Хоранты Валоди артӕлӕгӕй мах иумӕ куыстам. Хер мӕнӕ Агуры дурӕй ӕндӕрӕй, ӕвзарын хъӕуы, ласын хъӕуы, цыдӕриддӕр дзы куыст уыди, уыдон кодта. Хестӕй афтигъон нӕу, ӕмӕ йӕ рӕсугъд самадта иу лӕг. Рӕсугъд хуымхӕйтӕ сычъи. Афтигъон дӕр уый дӕр хуымӕтӕджы нӕу, уымӕн ӕмӕ афт хорзӕхы у. Ӕмӕ уӕд мӕ зӕрдӕ афтӕ ӕрӕфтыди, кӕд ӕмӕ афтӕ афтигъон у. уӕд дзы афтӕ бакӕнынмӕ дзы авд зӕды къамтӕ скӕнӕм алы тигъыл дӕр. Мӕ фыццаджы дӕр Хуыцауы номыл мӕ Хуыцауӕн къам нӕй никӕм. Фӕлӕ уӕддӕр дзы скодтам цыдӕртӕ, хурыскаст, ӕндӕртӕ. Уый йӕ тӕккӕ... Уый дӕуӕн бабар кодтой, Иосиф Христос?
О, загътон ӕз мӕхимӕ ис ӕзӕгӕмӕ. Стӕй уастӕр дзы иннӕ тигъыл. Иннӕ тигъыл Мады майрӕн, иннӕ тигъыл Ӕфсати, иннӕ тигъыл Чырысти. Афтӕ се ппӕты номыл дӕр. Куы йӕ самадтой дзуар, уӕд дӕлӕмӕ нӕ зынди горӕтмӕ. Ма горӕтӕй уӕлӕмӕ куы нӕ зынна, мӕйӕ куы нӕ уыной, уӕд уый та рӕсугъд нӕу, мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цыди еуӕй. Мадмӕ сӕ хистӕртӕй цидӕртӕ загътой, ам баласкъорӕн нӕй, зӕгъгӕ. Мӕ мадӕ захӕмӕт скодтон, зӕгъгӕ, мадӕй зӕгъын акъуырдыстӕм, ӕмӕ зӕгъын, зӕгъ, бӕх зӕронд лӕджы къам скӕндзынӕн. Ма дам дзы скӕндзынӕ, ма зӕгъын, скӕндзынӕ. Мӕ уӕд сразы сты. Ӕмӕ йӕ акъуырдта мад. Мӕ фӕрухсдӕр, ирухсдӕр, стӕй горӕтмӕ дӕр зынын байдта. Зӕгъын, Араби бирӕ къуылыхтӕ, зӕрӕдтӕ мӕ рудзгуытӕй кӕсынц, уӕладзыгон хӕдзӕрттӕй мӕ нӕ уынынц, дзуар уынынц, мӕ уадзы мӕ йӕ уыной ӕмӕ кувой. Зӕронд лӕдзы къам дзы кодтон ма мӕнӕ ирон лӕг куыд вӕййы, афтӕ зӕгъын, дзӕбӕх ӕдде скӕнон. Мӕ мын нӕ рауади, мӕн куыд фӕндыди, афтӕ. Фӕлӕ рауади мӕнӕ Баймӕтатӕй дзы иу лӕг фӕкуыста фондз ӕмӕ ссӕдз азы дзуарылӕгӕй. Мадам тык сыгъдӕгзӕрдӕ адӕймаг уыди, хорз дзуарылӕг, ӕцӕг дзуарылӕг. Ӕмӕ мын иһӕй хуызон рауади. Нӕ йӕ зыдтон, куыд ӕй, цӕмӕ, куыд. Куыд фӕзӕгъын, ӕвӕццӕгӕн, мӕ къухтӕй ӕндӕр исчи-йӕд кодта, фӕнд кодта, ӕндӕр. Хӕстӕджытӕ мӕм ӕрбацыдысты мӕ мын арфӕтӕ кӕнынц. зӕгъгӕ, куыдӕй дам ӕй базыдтай, куыд кӕм дам ын ссардтай йӕ къам. Зӕгъын, йӕ къам дӕр ын нӕ зоны, зӕгъын ӕнӕуи къам кодтон, ӕнӕуи зӕролладзы къам, иролладзы къам. Мӕ дам, уый, дам, мах лӕджы къам у. Афтӕ рауади. Дӕ зӕрдӕйӕн уӕддӕр дӕхи куыстытӕй адджындӕр, хӕстӕгдӕр кӕцы у? Лӕг исты куы рхъуыды кӕны, уӕд гьеуыд срӕстӕджы йӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцӕуы. Стӕй йыл кусын куы байдайы, уӕд йӕ зӕрдӕмӕ тынг фӕцӕуы. Стӕй та ӕндӕр истытӕ зӕрдӕмӕ цӕуын байдайы. Афтӕ куы нӕ уа, уӕд, уӕд хорз нӕ цӕуы хъуыддаг. Цӕуыл ныххӕцай мӕ цы хъуыды кӕнай, гьеуый та зӕрдӕбынӕй байдайы. Ногӕй та цымӕ гьеуый бауарзтай гьеуый хуызӕн?
Мӕгӕр ирон аивад тынг хъӕздыг у, мӕ дындзы табуйаг чи у, искӕй сфӕлдыстадмӕ искуы бахӕлӕг кодтай? О, о.
Хӕдахуыр художниктӕ чи сты? Нывгӕнджытӕ. Нывгӕнджытӕ, уыдонӕй Сабанты Буджулайӕ хонӕм мах. Сабанты Буджулайӕ хуыздӕр мӕ зӕрдӕмӕ ничи цӕуы. Уый уаццаг Ирыстонӕн мӕнӕ Хуыцау лӕвар раппӕрста загӕтт ахӕм адӕймаг. Тӕккӕ райдианӕй ай-ай Тугъаны фырт. Уымӕн ӕмӕ уый ахӕм нывтӕ скодта, ӕмӕ нӕ ирон ӕгъдау дӕр нын чи ныффидар кодта, ирон ӕгъдау дӕр нын чи амоны, ахӕм, ахӕм нӕртон нывгӕнӕг уыди уый.
Мӕнӕуи та царды мидӕг дӕ зӕрдӕ хӕстӕгдӕр цы у? Цыдӕр разӕнгард кӕны цӕрынмӕ. Цӕрынмӕ та мӕнӕ фыццаг май афтӕ не мбӕрзт уынертӕ ӕмӕ кӕстӕртӕ. Кӕстӕртӕ раст фӕндагыл ныллӕууой. Мӕнӕ ныртӕккӕ цыдӕр рекетёрты иттӕ фӕзынди мӕ ахӕмтӕ ма суой. Ныртӕккӕ мын кӕстӕрты кӕстӕртӕ дӕр ис. Мӕ хеуыдоныл дӕр ма зӕрдӕйӕт кӕны, дзуры, уӕдӕ адӕмы хсӕн рацӕуой, уӕдӕ адӕмы ӕфсарм чи у, ууыл хӕстой. Йӕ дӕумӕ гӕсгӕ амонд цы у? Амонд та уый у, ӕмӕ фыццаджыдӕр, фыццаджыдӕр, дӕ цардӕмбал чи у, уымӕй дӕ зӕрдӕ рухс куа. ӕма дӕ уомӕй абонд куы фӕуа. Хестӕй гьӕуӕд афтӕ дӕргвӕтиндӕргӕнгӕ рацӕун, ӕма гьӕу имӕ дин цы зӕнӕг исӕнтӕсиди. Гьӕудон дин дзӕбӕх кой. Ӕстӕй гьӕудонӕй рыстӕр ӕма Хуцау ма зӕгъа, сӕ зиан дӕр ку нӕ фенай. Уымӕй хуыздӕр ма ци зӕххӕ мидӕг ӕма дӕ кӕстӕр зиан ма фенай.

Фӕлӕ дӕлӕ куыд фӕзӕгъынц, нозты фӕдӕр рахау-бахаудӕр кӕнынц бирӕтӕн. Ӕз бирӕтӕ зонын ӕмӕ йӕм куыд хуыздӕр йӕ лӕвар ис, Хуыцауы лӕвар фӕзӕгъынц, афтӕ нозтылет дӕр у, ахӕмтӕ дӕр ис. Ӕнамонд у, куыд загътон, кӕм йӕ енкъайырдыгӕй, кӕмӕм кӕстӕртӕ нал хъусынц, ӕмӕ дзы рауайы йӕхицӕй дӕр ӕмӕ нӕ цыдӕр ницӕййаг. Мӕ уыцы Хуыцауы лӕвар чи у, уый дӕр амонд куы нӕ уа ӕмӕ растырдӕм куы нӕ рацӕуа, уӕд йӕхӕдӕг цы дӕтты? Дӕ къухы цы нӕма ӕрбафтыд ӕмӕ дӕ цы дӕ фӕнды скӕнын, уыдон?
Уыдон бирӕ сты. Ӕвӕццӕгӕн лӕг сӕдӕ азы куы фӕцӕра, уӕддӕр йӕ бирӕ цыдӕртӕ фӕнд уыдзӕн. Бирӕ цыдӕртӕ, фӕлӕ къухы нӕ бантӕсын се ппӕтӕй. Фӕлӕ мӕ фӕнды, мӕнӕ гъемӕ кӕстӕрты кӕстӕртӕ дзӕбӕхӕй кӕрӕй-кӕронмӕ фенын. Мӕнӕ ӕц хӕдзӕрттӕ куы барӕвдз кӕной ныр сӕ мӕнӕ цыдӕртӕ рӕвдзытӕ кӕнынц. Мӕ кӕстӕр чи у, хатыр бакӕнут, гъеуымӕ ма йӕ хъуыддаг хорзӕй фенын. Гъеуым абадын гъӕуы цы фынгыл, акувын Хуыцаумӕ. Фестӕй та гъӕуй кӕстӕртӕ фенын. уыдон бӕллицтӕ не сты. Стӕй мӕн хӕц хъуыддаг та зӕрдӕйы дзӕбӕхӕн хъӕудзӕни Агнзатина. Кӕнын сӕ хъӕудзӕни, уымӕн ӕмӕ йе лӕгмӕ уыцы курдиат куа мӕе куы нал кӕна, уӕд цыдӕр хъуыддаг рахгӕдта йӕхи, цыдӕр ын нал фаг кӕны уӕд. Ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕм дӕр зӕронд увгӕйӕ-иу ныхас сбадтысты, кӕуӕддӕр-иу амадтой, цыдӕр кодта-иу. Цыфӕнды зӕрондӕй дӕр ӕмбӕлы куы скӕнын. Ер мӕнӕ хуыйны Фудуак, зӕгъгӕ. Сӕгъ чи у? Дӕргтӕрӕй фӕхон гыццылӕй дӕрг, дӕрг. Ӕмӕ схызти боцкъамӕ, ӕмӕ зӕронд лӕг хъуыдыты бацыди. хай та йӕ къахӕй зыбы-зыбы кӕны, йӕ худын афтӕ раит кӕны, фыдуаг кӕны. Мӕнӕ хай та ацы сӕ фыд у гьӕуи. Хӕдзары хицау куыд фӕзӕгъынц, мӕ улӕфынц, мӕнӕ гыццылӕй, мӕнӕ Сылдза бидыртӕн, гьӕуйтӕ хъуамӕ гьеуцрӕстӕдзыг кӕна, хъахъхъӕна. Гьӕуй, исты куы фена, дардмӕ дӕр ӕд ахӕм ӕхситт ныккӕны йӕ фындзӕй, мӕ мӕнӕлӕг куыд ӕхситт кӕны, афтӕ ӕхситт кӕны. Мӕнӕ ам та арс йӕ лӕппынтимӕ мӕ фыдуаг нӕ фӕкӕнынц. Ӕмӕ мӕнӕ ма, кӕс, фӕстейыл сбырыди, гӕппытӕ кӕны. Мӕ дзиуы рцахста,

Иу афӕдз. Афӕдз зӕгъынӕ. Дыууӕ мӕйы мӕ рдӕг фӕдӕн семӕ ӕмӕ йӕ уыдонӕй исчи чъизи сырдта зӕгӕй-иу нӕ фехъуыстон. Уыдон ӕцӕг зӕронд лӕгтӕ уыдысты. Изӕрӕй-иу куы рбадтысты арты алы фарс, уӕд-иу куы райдыдтой, уӕдӕ уыдон та гьӕу донимӕ бахӕстӕг кодтой, уыдон та уыдонимӕ тугджынтӕ уыдысты, зӕгъгӕ. ӕмӕ-иу ӕз хуысгӕ нӕ кодтон уыдон мӕ хъуыстон. Уӕдӕ уыдон, уыдон диссаджы зӕрӕдтӕ уыдысты. Тынг аив ӕмӕ зӕрдӕмӕхъаргӕ сты Темраты Викторы куыстытӕ. Иу дзы иннӕйы нӕ фӕлхауы, Йӕ фӕлгонцтӕ сты удӕгас, зӕрдиагӕй арӕзт. Куыд нывгӕнӕг уый дӕсны ӕвзары хуызтӕ, ӕмӕ йын уый ахъаз кӕны йӕ хъуыды, йе нкъарын рапарахат кӕнын. Йе ппӕт куыстытӕ дӕр ӕнӕмӕнг ӕвдисӕг сты, сӕ сӕрӕрӕджы риуы кӕй тӕлфы ӕцӕг ирон лӕджы зӕрдӕ, ирон уды комулӕфт кӕй тавы йӕ алы уацмыс, ирон фарн равдисын кӕй у йӕ куыстыты сӕйрагдӕр нысан. ӕмӕ йын нӕ зӕрдӕ зӕгъы бирӕ ног ӕнтыстдзинӕдтӕ. Йӕ рӕсугъд фӕндтӕ йӕ къухы куыд ӕфтой, ӕмӕ ирон аивад, куыд хъӕздыгдӕр кӕна курдиатджын, хӕдахуыр, скульптор ӕмӕ нывгӕнӕг Темираты Викторы уацмыстӕй.